Kap 7 Wara dan, Ġesù baqa' jdur fil-Galilija, għax ma riedx joqgħod idur fil-Lhudija billi l-Lhud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lhud il-festa tal-Għerejjex, u ħutu qalulu, Itlaq minn hawn u mur il-Lhudija, biex id-dixxipli tiegħek ukoll jaraw l-għemejjel li qiegħed tagħmel. Għax ħadd ma jagħmel xejn bil-moħbi jekk irid ikun magħruf minn kulħadd. La darba qiegħed tagħmel dan kollu, uri ruħek lid-dinja. Għax anqas ħutu ma emmnu fih. Għalhekk Ġesù qalilhom, Għalija għadu ma wasalx iż-żmien, imma żmien tagħkom dejjem fidejkom. Id-dinja lilkom ma tistax tobodkom imma lili tobbogħdni, għax jiena nixhed kontra tagħha li kulma tagħmel hu ħażin. Itilgħu intom għall-festa. Imma jiena ma nitlax għaliha din il-festa, għax iż-żmien tiegħi għadu ma għalaqlix. Wara li qalilhom dan, baqa' fil-Galilija. Imma wara li ħutu telgħu għall-festa, tela' hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. Fil-festa l-Lhud bdew ifittxuh u jgħidu, Dan fejn hu? Fost il-poplu kien hemm ħafna għidut fuqu. Min beda jgħid li kien raġel tajjeb u min qal li ma kienx imma li kien qed iqarraq bin-nies. Madankollu, ħadd ma kien jitkellem fuqu bil-miftuħ għax kienu jibżgħu mil-Lhud. Il-festa kienet ġa f'nofsha meta Ġesù tela' fit-tempju u qabad jgħallem. Il-Lhud stagħġbu bih u qalu, Da kif jaf daqshekk bla ma tgħallem? Qabeż Ġesù qalilhom, It-tagħlim tiegħi mhuwiex tiegħi, imma ta' dak li bagħatni. Min irid jagħmel ir-rieda tiegħu, jaf jekk dan it-tagħlim huwiex minn Alla jew jekk inix ngħid xi ħaġa minn tiegħi. Min jgħid xi ħaġa minn moħħu, ikun qiegħed ifittex il-glorja tiegħu nnifsu. iżda min ifittex il-glorja ta' min ikun bagħtu, dan ikun jgħid is-sewwa u fih ma jkun hemm ebda qerq. Il-liġi mhux Mosè tagħilkom. U madankollu ħadd minnkom ma jħares il-liġi. Għaliex qegħdin tfittxu li toqtluni? Qalulu n-nies, Int għandek xitan fik. Min qiegħed ifittex li joqtlok? Weġibhom Ġesù, Ħaġa waħda għamilt, u lkoll staġibtu biha. Mosè takom iċ-ċirkonċiżjoni, għalkemm din ma kinitx ġejja minn Mosè, imma mill-patrijarki. U intom lil dak li jkun iċ-ċirkunċiżjoni tagħmluhielu f'jum is-Sibt. Mela jekk intom lil dak li jkun tagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni f'jum is-Sibt biex ma tinkisirx il-liġi ta' Mosè, kif se toħduha kontra tiegħi għax f'jum is-Sibt fejjaqt bniedem kollu kemm hu? Tagħmlux il-ħaqq fuq dak li taraw b'għajnejkom, imma agħmluh skont is-sewwa. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu, Dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? Araw! B'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqaw tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija. imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesù huwa jgħallem fit-tempju għolla leħnu u qal, Intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx minn rajja. Imma hemm wieħed tassew li bagħatni wieħed li intom ma tafuhx, jiena nafu, għax jien mingħandu ġej u kien hu li bagħatni. Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu, għax is-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx. Ħafna nies emmnu fih u qalu, Meta jiġi l-Messija, se jagħmel sinjali aktar milli qiegħed jagħmel dan? Il-Fariżej semgħu x'kienu qegħdin jgħidu fuqu n-nies, u huma u l-qassisin il-kbar bagħtu xi għases biex jaqbduh. Ġesù qal, Ftit ieħor baqagħli magħkom, u mbagħad nerġa' mmur għand min bagħatni. Għad tfittxuni u ma ssibunix, u ma tkunux tistgħu tiġu fejn inkun jien. Il-Lhud bejniethom bdew jgħidu, Mela fejn sejjer dan biex m'aħniex se nsibuh? Jaqgħu sejjer għand dawk li huma mxerda fost il-Griegi u jgħallem lill-Griegi? Dan xi kliem hu li qal, Għad tfittxuni u ma ssibunix, u ma tkunux tistgħu tiġu fejn inkun jien? Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesù qam jgħid b'leħen għoli, Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li emmnu fih. Għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat. Meta xi wħud semgħu kliemu qalu, Tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu, Dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu, Mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi min-nisel ta' David u minn Betlem, ir-raħal minn fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma medd idejh fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej, u dawn qalulhom, Da kif ma ġibtuhx magħkom? L-għases qalulhom, Qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom, Intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li emmnu fih? Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex! Wieħed minnhom, jismu Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù, qabeż u qalilhom, Jaqaw il-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel? U huma qalulu, M'intix int ukoll mill-Galilija hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed wieħed telqu lejn djarhom.